Шаян ТВ телеканалы һәм Болгар радиосы эшчәнлеге белән танышканнан соң килеп җиттек тагын бер кызык шәп җиргә бик күп сөйләнелде бу әйбер турында, шушы бина турында. Минем дә бик күп телевизордан күргәнем бар инде менә хәзер. Мин моны үз күзләрем белән күрәм һәм сезгә дә карарга киңәш итәм. Камал театры, җәмәгать. Камал театрының яңа бинасы бу. Хәзер керик, арттан калмыйк безнең. Форумда катнашучылардан. Исегезгә төшерәм, безнең бит барыб Бөтен Россия татар журналистлары форумы. Ә хәзер бергәләшеп керәбез, карыйбыз. Мин дә әле монда беренче тапкыр. Хәзер төшеп барабыз гардеробка. Шактый зур. Без килдек. Иләләм тат дигән спектакль. Кемнәрнең бу спектакльне караганы бар? Комментарида языгыз әле, яме. Карагыз, нинди матур бина. Бинасы шул кадәр зур. Монда белмим, ничә футбол кыры сыя микән. Үзеңнең урыныңны табу минемчә чын мәгънәсендә квест. Амфитеатр дип язылган беренче рәт, җиденче урын. Без безнекеләрне дә танымыйм, таба да алмыйм. Монда бөтен кешегә бер җирдән керәсем ул, дөрес кердеме? Өйләнәм тат. Аннан соң керәсез эчкә. Эчкә үк. Безгә өскә амфитеатрның ничәнче ярусы ансы аңлашылмый. Менә бу ксена квест ичмасам. Ишек бизәгәннәр. Тиз генә карап алыйк. Монда әнә нәрсә. Сезнең амфитеатр түгелме? Амфитеатр. Кайда микән моны танып алмадым. Без дә белмибез.
Барыбер бер җиргә керәсе инде. Сораган кешесе дә әнә аны тегендә бар икән. Просто амфитеатр.
Амфитеатр, пятый ряд. Дөрес җиргә килдекме?
Минеке кайда микән? Так, менә беренче ряд. Әйе.
Кайдагы урын, әйме? Ага. Ярар, ярар, рәхмәт. Менә карагыз инде зал. Ниһаять таптык. 7 урын. О, менә. Хәзер әлеге сумканы куям һәм карап килгән. Монда сәхнә. Монда Тамашачылар утыра торган зал, тегендә икенче кат, тегендә өченче кат. Ну, минем аңлавымча шулай. Ә кеше күп. Белмим, бу спектакль турында ишеткәнем юк. Аншлаговый микән, юк микән? Беләсезме, әгәр дә миңа спектакль ошамый икән, мин спектакльнең ахырына кадәр утырмыйм. Шуңа күрә, әгәр дә беренче өлеше ошамаса, икенче өлешенә калмыйм. Әгәр дә беренче өлеше ошаса, икенче өлешенә калачакмын. Бер сәгатен утырдым да, антрактны көтмичә чыктым. Чөнки, менә карагыз, бу Галиәскар Камал, нәкъ менә аның исеме белән йөртелә әлеге театр. Миңа бик үк күңелемә хуш килмәде әлеге спектакль. Беренчедән, бу безнең турыда журналистлар турында эшләнгән. Ләкин динамичный түгел. Һаман да бик озак күренешләр. Имеш тә журналистлар интервью ала, ул бик озакка сузылган интервьюлар. Аны тыңлый-тыңлый Блин, мине хәллән таеп беттем инде. Ул бит журналистика, интервью жанры гына түгел. Анда бар репортаж, анда бар очерк, анда бар хәбәр. Ягъни төрле-төрле форматта күрсәтеп була. Белмим, бәлки спектакльнең икенче өлешендә булыр ул мизгелләре. Ләкин менә мин караган өлешендә гел интервью, ягъни ялыктыра торган форма. Икенче өлешкә мин инде кереп тормам. Мин үземне интектерә торган кеше түгел. Әгәр дә ошый икән, мин карыйм. Әгәр дә ошамый икән, мин бик сирәк үземне интектерәм һәм карыйм, ләкин бу юлы белмим. Миңа бу бит җитмәсә бушка килгән әйбер, халява. Әгәр дә мин үз акчамны түләп килгән булса, бәлки карап бетергән булыр идем. Әлегез әле хәзер сорыйк форумдагыларның фикерләрен, чөнки барыбыз да монда журналистлар. Аларга ошады микән, юкмы? Спектакльне аңлагансыңдыр инде, безнең турыда, журналистлар турында, әйме? Никадәр менә сезгә туры килә дип уйлыйсыз? Менә сез эшләгән редакциягә, сезнең менә үзегезне таныдыгызмы бу геройларда? Мин үземне танымадым, редакцияне таныдым. Ә, мин просто 20 ел эшләдем редакция. Сез кайсы редакциядә?
Гәҗит, журнал, телевидение идем, телевидение. Ә,

Фикерләр менә шушы спектакльдән. Беләсезме, мин Татар академия театрын инде иң азы 55 еллар буе карап килгән кеше идем. Театрның классик дәверен күргән кеше. Сәлимҗановлар, Шөкет Биктимировлар эшләгән, Ринат Таҗетдиновлар. Бераз заман үзгәрә дип, бераз заманга ияреп, без үзебезнең Менә шушы бай традицияле театр икәнебезне онытабыз килде. Заманга ярашырга тырышабыз дип, бераз гына драматик әсәр буларак өлгереп җитмәгән әйберләрне дә чыгарабыз. Әлбәттә, проблемалар дөрес кузгатыла. Барсы да кызыклы, ләкин тулаем бер драматик әсәр булып өлгергән кебек түгел миңа. Мин һәрбергә тәнкыйть күзлегенә карарга өйрәнгән. Шуңа күрә кемгәдер шый, кулда чабабыз, кызыклы әйберләр, фикерләр булганда. Ә инде журналистлар язмышы турында Мин бик күп коллективларда эшләгәнем бар журналистларда. Ләкин мондый кешеләрне очратканым юк. Юкмы?
Э, ә мин таныдым Ринат абый ике кешене. Төп төгәл. Ул ул минем чордашларым булганга шулайдыр. Шулай Чөнки, әйе.
Әйтәм бит, мин э, бераз инде искерә бара торган кешеләрдән. Ләкин барыбер э, татар театрын елдан-ел зуррак, көчлерәк проблемалар күтәргән. Чын мәгънәсендә халык җылапмы, халык эче катканчы көлепме, җанын биреп тыңлап, тагы киләсе килеп китә торган спектакльләр күрәсе килә. Менә гомумән менә журналистикадагы проблемалар монда күрсәттеләр бит. Күрсәттеләр да.
Әйе, менә ул яктан ничек уйлыйсыз? Хәбәрләр юк иде, шул проблема бар иде. Ә нинди хәбәрләр юк иде?
Мин
газетта эшләгән вакытта хәбәр бүгендә хәбәрләр юк иде, свежий хәбәрләр юк иде. Түбән Новгородта эзләргә кирәк иде. Ул вакытларда мин эзләп йөрдем. Мин әле

Русча да язасыз инде һәм татарча да сөйлисез, әйбит. Сөйлим татарча, язам һәм алып барам передачаны рус телендә. Ә, кызык икән. Шулай.
Алай икән. Ә нинди тапшыру менә сез хәзер эшли торган? Без
бишенче, наверное, выпуск эшләдек. Әйе. историческое событие для ага. нашего, для наших нижегородских татар, mm. нижгарларга бер кайчан булган юк хәл әйе безгә татарстан раисы грантына без передача чыгарабыз нижгары называется нижгар татарлары үзләрен шулай әйтәләр әйе башка татарлар да безне шулай дип әйтә Шуңа күрә без передачаның исемен Нижгары дип әйттек. Әле чыгарабыз Нижгары, ГТРК Нижний Новгород, Россия 1, Россия 24 и Нижний Новгород 24. Үч каналда.
Үч каналда. Россия 1 да бер кат бер кабат чыга. Ә калган канарда каналларда эчер, дүртәр, бишәр. Кабатлыйлар инде.
Әйе. Ну, димәк, бу сезнең рус телендә чыга торган, әйме? Татарлар турында. Һәм дә татарлар турында. Рус телендә татарлар турында. Татарлар турында.
Ә татарча тапшыру нишләп юк микән менә? Я берәр вкладка булып чыкмый микән татар телендә? Лицензия. Ә, лицензия кирәк.
Без э, вот әле без сезнең белән Татарстанда, Әйе. пожалуйста, лицензия һәр э, каналда, һәр радиостанциядә бар. Ә Түбән Новгород не многонациональный регион, а рус регионы, и анда без не имеем права иметь

Иә. Шуңа күрә безнең аудитория үсә, үсә, үсә. Һәм дә без барыбыз да бик шат шул вакыйгага. Озынлыгы нинди тапшыруның?
12 минут. 12 минут. 12 минут, но Нижний Новгород 24 каналында без булдыра алабыз 20-25-30 минут. Әйе. Димәк, саны башта 20 дип әзерлисез. Әзерлибез. Һәм кыскартасыз.
Э, бер каналга бер төрле итеп киңәшләрне учка җыеп җыеп кыскартабыз иң авыр эш кыскарту инде ул әйме әле иҗат эше башта иркенләп язасың язасың да аннан соң интегеп кыскартасың әйе вот һәм дә безнең беренче выпускыбыз уже җиңде всероссийский конкурста под патронатом именно вгтрк дагестаннан э, сентябрьдә зур Награда китердем Түбән Новгород. Ма котлыйм мин сезне, әфәрин. Хәзер яңадан чыктым зур өлешенә. Монда шул футбол тубы гына тирәсе калды инде шундый зур пространствода. Ә туп юк. Ә менә монда кофейня диелгән шулай ук. Ә, кофейня кош диелгән. Икенче бер буфетка кереп чыктым. Монда кош дигән дә булган икән. Ярый, бөтен җирдә бер төрле дөрә инде ашау. Мин кереп чыктым тегендәге буфетка, анда лебеди алдым, кахва алдым, үземнең яраткан кахвам, барысы да бик тәмле иде. Иң ошаганы бу Камал театрына шушы килүендә ул да булса буфет булгандыр, дуслар. Теге якларын да карап килик. Менә мин барам, барам, шулаймы? Буш урын күп шикелле. Бу буш урынны нәрсә белән тутырырлар, белмим. Ләкин монда теге ау дисәң, урмандагы шикелле. Карагыз, аралар нинди зур монда коридорда. Әлбәттә, бизәкләре бик матур. Ә монда күрәсең, менә моннан да керә торган җире бар. Ләкин, ләкин ул күрәсең эшләми. Ул башка вакыттарак. Менә монда гардероб өлешләре дә бар. Ләкин алар эшләми. Йөрим шулай үзем, берәү каңгыра, өчен китегендә спектакль бара. Хәзер гардеробка төшәм дә. Хәзер тотас зарядка җыйдырыйм әле бу камерага, яме бераз, аннан соң сезнең белән сәяхәтне дәвам итәрбез. Чыктым әле менә урамга. Яңгыр сибәләп торса да, менә каршы яктан шундый матур булып ачыла. Камал театрының бинасы, карагыз әле. Ничек матур. Менә карагыз, монда су, агач нинди матур булып үсә. Гомумән, бу минем Казандагы иң яраткан урыннарымның берсе. Бу иске татар бистәсе. Күпме хезмәт куелган бит бу Камал театр бинасын. Моны бит, минемчә, бик рекордлы тизлектә салып чыктылар. Нинди зур бина, алагаем. Мин белмим, моның ничә генә процентын йөреп чыкканмындыр. Бу бина төзүчеләргә әфәрин. Камал театры да бик тиз вакыт аралыгында шушы бинага күченеп, инде спектакльләр күрсәтә. Зал шыгрым тулы. Менә татар театрының шулай шыгрым тулы булуы, әлбәттә, бу бик күңелле күренеш, дуслар. Бүгенгә инде менә форумның беренче көне тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам, ә иртәгә безне Арча якларына бик мавыктыргыч сәяхәт көтә.